Silaa ah, nume an sammuu keessatti hin qaba hoggaan siin ja'u beeki. Ah, Jechuun akka akka na- nama garitti akka dhaaddannaan fakkaanne beekan dhaaddannaa fi miti kan hin jenne. Nin beekaa jechuun raayii waan kana waan na Dhaaddannaa dubbisuu fi deemu miti. kana sii galee mi? Yaa.
Waan inni irraa qaroo jiru immoo ni beekta.
Nono kitaaba kamiidha kaa jechuun kitaaba kitaabni hedduudhaan fakkeenyaaf kan inni irraa qaruu jiru kamittiin beeka waan inni qara'u maal hin beeka garuu kitaaba inni irraa naa qaruu jiru saniin wal waafaquudhaaf barbaade malee. Allahu akbar maali dhalaan akkana?
Hamza Hamza guyyaa san nu himi kaa Hamzaan guyyaa san dhabeer tana dheefa deemu jira tana majmuu alfataawaa gaafattiin mee mee niin fita niin fita dana dhageeffadhu mee miut godhadhu abu takka miut godhadhu nu mee mee yeroo nuu qabe obboleesso amma awaanii nan jeessan jalaa baduu deemaati nuu qabi yeroo

yaroon isiin buute gaafa nabiin alayhi salaatu wassalaam makka irraa godaanee madiinaa dhaqe yaroon isiidhaa hijraa bara dhibba jahaa fi diidamii shan hanga bara dhibba jahaa fi diidamii saddeetii

qaceello gurra banii dhageeffadhu jeen zamana nabiin alayhi salaatu wassalaam madiina gale akka hijraatti akka zamana hijraatti amata afraffaa ila hanga amata torbaffaa jidduu

zamana dowlaan islaamaa madiinaa keessatti gad dhaabbatte fathii makkaa dura waqtiin yeroon isiin san buute yeroo zuhuriidhaa guyyaarraa mana nabi muhammad keessatti buute fixadhe ammoo aayata asheekhu washeekhatu aayata meeqaffaarra bakka akka meeqa jira Dhiifama. kana hunda ganna haa baasu Dhiifama waan haasa'u jirtu kana ol nu baase amsa. Laala waan haasa'u jirtu kana eeysaa haasa'u jirta. Miila jalaa fudhattee haasa'u jirta. moo Kiisha keessaa baafattee haasa'u jirta. Ol baase ragaa seenaa laannu. seenaa de- Wanni deem akka wal seenaa qare sawwadanii seenaa sirreessan.
seenaa Ol warra baase. madiinaa deemii qare Seenaa Baasi, Madiinaa. baasi, baasi, ol baasiin jee. Seenaa Madiinaa Hamzaa ol nuu Anaariyaatti baasi. asitti hin barsiisu. No, Awoo. Ustaaz Jamaal, wanni tun akka jirtu hin beektu moo ni beektaati? Akka wanni amma irraa qaroo Obsi, jiru kun akka nuume, jiru. nuume, rabbi sodaadhu, obsi, nuume, nuume, please, nuume, please. Osoo hin taane yeroo Hamza, dheeraa waan itti dila nu haasa'u jirtu bara hangana, aboo nuume, nuume, please, dhaabba dhugaati. Wa- Bara hangana mitirqishoo mana nabiyyii keetta maal hin dura booboo Eeysaa dubbisu jirta ol nuu baasi kaa seenaa san way seenaa san sabachiisu ol nuu baasi way lawla lisinaa dula qaala man shaa maa shaa ol baasi gaa arguu feena anamma waan hin dubbadhu keetti ol baasee isin garsiisu malee hin dubbadhu harkaan qubaan irra kaayee akkanatti irratti dhabi godhee baasi ol. yookaan ammoo kiisha kiyya keessaa hin fuudhe jee way yalla ol nu baasi inumaatu bara akkanaa gaafa akkanaa mana akkanaa hijira akkanaa dura ayyaayya hamzaa bakka wal shawwadan hin jirru bar ol nu baasi kee waan irraa qara'u jirtu san arguu feenaa Mhm. Hamzaa Jaabir. Ol baasta moo ol hin baastu? Hayyee obsi naabs eessaa fiddee naan jetteemi?
Ol baasi. Ol baasi sana daannaa galchi. Dafi. Hayyee.

Obs Hamza hin dheessin kitaaba Sahih al-Bukhari kitaaba kam kuno kitaabni Sahih al-Bukhari si dura jira kana kuno Sahih al-Bukhari dha kitaaba kam kam bakka tam Barama wanni dila kana haasoftuuf seenuma san si gaafadha Hamza. ani miti.
aboo obboleessa kiyya wallaahi ani waanin sii dubbadhu

kitaaba kana keessaa ol baasi gaa akkamiin fixatta bukaarii keessa banadhu naan jettee akkamiin fixatta No, hogga duraa bar Hai. Ustaaz Jamaal balleessite isaa bar banatee qara'u jiru bar ati akkas jennaan furraa jiru. laa laa laa Malee hogga duraa ol aboo baasee nama qara'u. wallaahi billaahi yoo hamzaa waan jedhu kana akkana kitaaba bukaarii kana keessaa bakka itti naa godhe ani amma No, booda reefuun kana bar dajjaaliin banateetuma jiru qara'u azaabni jira. qabri hin jiru akka inni jedhu kanaa wal jira. Hin jiruun sin jedhu akkanuma kitaaba afaan arabii hin dubbatu akkanumatti ol nu baasee nu dorsu jira hamzaani maal taatan uumee rabbii jii huno kitaaba buhaarii kitaaba Yoo bakka ati irraa qaroo jirtu anuun hin beekan jenneen kitaabni sun waan jiruuf beeteemi. ham ham nuume akkasii miti nuume kitaabni kun maal jaa kitaabni kun afaan arabiin kan

Eeysa bakka tamiin barbaada kunoo kitaabni akka akkuma ati gartuu kana kitaaba haganaa haganaatii miti kitaaba akka malee dheeraati bakka tam nin banaa bakka inni sammuu keessaa nin beekaan jennee ustaaz Jamaal reefun tana. Moo kanaa miti kan inni reefun tana himee sun kaana gargari. Kan reefun tana himee fi kun gargari kaamma himee.
mee bak nuumee maal taata kitaaba bu- nu- nuumee bara kitaaba bukaarii keessa banii naan jeemisa kitaaba bukaariitiin banee bara waan inni barbaaduun kitaaba bukaarii banee fi kitaaba kam keessan banaaf
siimuun barbaanne ree sammuu keessaan qaba jennaan itti dhiise. Waa? Aboo Akkamiin na- nume wa- nume wallaahi waan san waan naan himne deemu- akkamitti ani- dubbata? ani bara amma seenaan haasa'u jira Waan quraana kana- san deefa deemu jira maaliif jennaan osoo Se- obsi- seenaa haasa'uu jirtan hamdaa eessaa fuutee haasa'uu jirtan

kanaa jee ragaa wajji hadiisa umar ibnu khaxaab hadiisa ubayy ibnu kaab asuma keessaa hin sii baasa waan inni dubbadhe ragaa mirkaneeffachuu kiyya asumarraa nagarta kun hamzaan deebi'ee aayanni gartee yeroo itti buute beekamtuudha zabana itti buute beekamtuudha yeroon isii hundinuu beekamtuudha jee san keessaa suuraa gartee mujaadalaati fide qad samee allahu akkanumatti achi garagaleetuma Afaanuma Oromoo kanaan nu himee bara akkanaa hijiraa dura bara kuma takkaa fi meeqa fatii makkaatiin dura akkana madiinatti eeysaa fuute taarika taarika kana eeysaa fidde bukaarii keessa bari ilaaladhu mee bukaarii keessa hin jiru haa obboleessa namni akka xiqqaachuunis waa wanni dhaa miti haa dhiifama sii goone hojii deebicha akkasii waan irraa wanni hin jennee fi ragaa ittiin qabnee fi beekumsa illee ittiin qabne.

Na obsi. Na dhagaye. Na dhagaye gaa. Na dhagaye.
An jecha keetiif badaan ta'uti. Jecha keetiif gaariin ta'u.
Eh, Lakki gaafa barbee- kam